Essalawmaleýkim hormatly watandaşlar eziz türkmenim. Bu gün men siziň bilen bolýan hereketler hakynda öz şahsy pikirlerimi paýlaşmakçy. Biraz wagtdan bäri efire çykmadym. Menem siziň ýaly maşgala eklemek maksady bilen işleýärin. Iň soňky paýlaşan wideo materialymda Kiprdäki bir aýal doganymyzyň sesini halka ýetirmek isledim. Emma gynansak-da, ol mende negatiw täsir galdyrdy. Hakykaty ýüze çykaryp tapyp bilmedim. Elbetde kimiň näme pikiriniň barlygyny özi hem-de Allatagalla bilýändir. Wagt hemme zady görkezer ýuwaş-ýuwaşdan. Indi esasy meselä geçeliň. Ýurduň içindäki ýagdaý belli. Ilki daşyna syn edeliň. Nämeler bolup otyr? Nämeden ýene dartgynlyk döredi? Bu zatlar kime bähbitli? Dursoltan Taganowa saklananda men Dursoltany çykaryň, emma kimiň çykarany belli bolmasyn. Men çykardym diýip reýting gazanjak bolmaň diýip Facebookda pikirimi paýlaşypdym. Bu mesele dawa-jenjelsiz häzirki ýaly dartgynlyga gelmän çözüldi, Hudaýa şükür. Ikinji waka Jumasapar bilen Baýram inimiziň ele düşmegi. Bu ýerde baýram çykaryldy, emma käbir sebäplere görä Juma Sapar häzirki gün hem içerde saklanyp otyr. Onuň näme üçin çykmadygy, nirä ýitirim bolanlygy örän ullakan sorag bolup galýar. Emma bu soraglaryň jogabyny wagt. Sabyr hökman berer. Baýram çykaryldy. Azat Türkmen muny hemmä habar berdi, buşlady. Ol çykyşynda bir adam bar. Menden adyny aýtmagymy islemedi, emma wagty gelende aýtjak diýip, bu hoş habary halka ýetirdi. Eýsem, o gizlin adynyň aýdylmagyny islemedik adam kim? Men esasan çykyşlarymda at ulanmaýaryn, sebäbi gep eýesini tapar diýen düşünje bar. Her kimiň näme diýýänimi düşünmek üçin azajyk kelle döwmegini isleýärin. Aga ak, gara gara diýerin hemişe. Hiç kim gaty görmesin. Eýsem waka hakykatdan nähili boldy? Men öz çeşmelerimden gelen maglumat esasynda garaýşymy beýan ederin. Bu hereket halky ruhlandyrmak, ony göreşe galkyndyrmak maksady bilen gizlin bir şekilde ýerine ýetirildi. Şol bir wagtyň özünde üç aýry ýuridik çeşme bu işe doganlyk goldaw elini uzatdy. Türkmene kömek eden elleri Alla goldasyn! Elbetde, bu şol alynýan informasiýanyň takyklygyny anyklamak, ony analiz etmek maksady bilen şol ýokardaky adynyň çykmagyny islemedik adamlar tarapyndan edildi. At aýdylman bitirilen il-ýurt bähbitli iş halkyň öňünde hereketleriň birleşip iş edip başlandygynyň alamaty bolup, onuň göreşe bolan ruhuny götermelidi. Emma işler ters, ýene pis akyma görä ýol aldy. Baýram çykan badyna Ata Watan Gyzylma dernegi birden efirde bu il bähbitli işi olaryň Türkiýede ýokary wezipeli adamlaryň eli bilen çözendigi hakyndaky habary orta atdylar. Bu dogry informasiýamy? Ýa-da, Iş öz-özünden çözüldi, biz muňa eýe çykalyň, abraý gazanalyň diýip gurnaldym bolaýyn. Käbir zatlar adamy oýlanmaga, çuňňur pikirlenmäge mejbur edýär. Onuň yzýanyndan Döwlet baý han birden bu herekete, hususanam Sapar Yklyma, Keminä, Halmyrat Söýüne garşy aýgytly hüjüme geçdi. Näme üçin? Bu ýerde esasy sorag ýüze çykýar. Bu bolan wakadan Gyzyl Alma dernegi özüne halkyň öňünde reýting gazandyrmak isledi we bu hakykatda kör abraý almak üçin edilen gödek hereket döwledi näme üçin gahar-gazaga mündürdi? Azadyň ilkinji çykyşynda adyny aýtman saklanan gizlin adamy Döwlet Baýhanmy ýogsa? Bu adalatsyzlyga haksyzlyga daýanyp bilmän içindäki gahar gazaby ýuwarlaman halkyň öňüne atdy. Elbetde onuň. Häzir ajysyny çekýändir, men bilýän. Onuň oýlanman eden hereketlerini ýazgaryp, her bir aýdan sözüni, ýazan teswirini döwlediň özüne garşy ulanyp, halkyň gözüniň öňünde ýere sokmak üçin. Belki aralarynda şahsy duşmançylygam bolup biler. Allamyrat Rahym iki bölümden ybarat gepleşik çykardy. Hawa, indi näme? Arzuwyňyza ýetdiňizmi? Indi halk kime ynanmaly? Berekella size! Türkmeniň eline Allatagalla bir çybyk beripdir. Biri-biriňiziň arkaňyzy köwläň, şol size ýeter diýip. Şu zatlar bize gerekmi? Süýde siňe seretseň gan görüner diýipdirler. Bu zatlar dowam etse halk birleşermi? Demokratiýa, erkinlik, raýdaşlyk terminleriniň sionistler tarapyndan dünýä höküm sürmek üçin ulanýan iň uly ýaragydygyny bilýäňizmi? Žadan, Hramow, kim siziň pikiriňizçe? Eýsem munuň bir beýik oýun bolup, perde arkasynda, Gizlin adamlaryň, režissýorlaryň barlygyny bilýäňizmi? Oýlanyň. Men bilýän, bu çykyşdan soň maňa-da her hili şyltak, töhmet atylar elbetde. Eýýäm. Käbir wideolarda meniň pikirime garşy teswirler ýazylýar. Her kimiň islendik hereketi goldamaga haky bardyr. Men dogry, halal hereket eden her bir watandaşymy goldaryn. Halka garşy nähaklyk eden kim bolsa bolsun, men oňa garşylygymy görkezerin. Siziň islendik biriňiz bloger boluň, aktiwist boluň, hereketiň öňdebaryjysy boluň. Men Garajoglan Türkmen halka garşy eden haksyzlygyňyzy, adalatsyzlygyňyzy ýüzüňize uraryn. Halkyň ýigrimi dokuz ýylda düşürilen bu ýagdaýy onuň ýüreginde ýüz ýyllara bitmedik ýara bolup galar. Men üçünji diktaturaň döremezligi üçin elimden gelerini ederin. Meň arkam arassa. Şoň üçin halkyma, türkmenime garşy edilen islendik herekete, gurnalan oýuna gözüm gyrpman pikirimi aýdaryn. Ýurduň häzirki ýagdaýy mese-mälim görnüp dur. Häzir halkyň toparlara birleşmegi, hereketleriň bir maksat üçin işlemegi zerur mesele bolup durýar. Elbetde, hereketleriň öz takyk programmasy, maksada ýetmek üçin çyzylan ýoly bolmaly. Emma meň sizden haýyşym, öňdebaryjylar, açyk boluň, halky aldamaň. Ol gün gelip arzuwlanan sepgide ýetilende milletiň öňünde ýüzüňiz gyzarmasyn. Halkyň, il-günüň bähbidi üçin işläň. Indi bolsa iň gyzykly ýerine geçeliň. Elbetde bu meň şahsy garaýşym. Türkmenistandaky halkyň şu wagta çenli bu haksyzlyga, zuluma sessiz oturmagy nämäniň alamaty? Halk rejimden gorkýar. Öz ýazgydyna kaýyl bolup otyr. Näçe kynçylyk bolsa-da. Käbir ýerlerde adalatsyzlyga garşy çykyşlaryň talaplaryny hökümet goldamaga başlady. Režim halka garşy bir ädim ýöredimi, halk ýene elli, ýüz ýylam sesini çykarman kaýyl bolup oturar. Unutmaň, režim ýykylmaz, gaýtam güýçlener. Men hemme hereketleri agzybirlige jebisleşmäge çagyrýaryn. Bir maksat üçin jebisleşiň. Dawa-jenjele soňam wagt tapylar elbetde. Delilsiz birek-biregi aýyplamaň. Häzir wagty däl. Boş gürrüňler bilen halky güýmemäň. Okgunly herekete geçmek zerur. Garaşmak ölüm bilen deňdir. Türkmenim, pelegiň çarhy saňa garşy aýlanyp dur. Unutma! Oýlan. Pikirlen. Kim bilip dur, bir aýdan soň giç bolar. Içki syryň aýtma her bir namarda. Syryň ile ýaýyp, paş eder seni. Ogry-kezzap bilen obadaş bolma, malyňdan aýryp, aç eder seni.